January thla a ni hnuhnung ber, January ni sawmthum pakhat, kum sanghnih, sawmhnih leh pali kan lo chuang kai ta. Rainbow Mizo Channel thirtu leh ngaithlatu zawng zawng te thla thar hlim taka chuang kai theuh turin duhsakna chibai kan buk theuh a cheu. Myanmar Spring Revolution chuan a hmawr bawkna a hnaih chho ve hret hret zel a, Myanmar mipui te dictatorship hnuaia an awmna hun Mingawng hlainga rorelna hnuaia an awm hun chu a tawp hun a hnai chho ta viauin a hriat a. Hmun hrang hrangah Myanmar sipai hote base chu laksak zel a ni a. Vawiin hian Mizuima-in report an pek dan chuan Rakhine State lampanga Arakan Army te chuan Myanmar Junta ho hmunhma Khmer three seven four Army Base Gyaktaw leh Min Pai te Myaku hmuna mite chu lak a nih thu an puang zar leh ta a. Myanmar sipai ho base te an chhusakna hmun Kyaktraw-ah hian nimin January ni sawmthumah khan Myanmar Military Council, Air Force, te chuan van boruak atangin beihpui an rawn thlak chiam a, helai chhe velah hian nasa takin strike an rawn nei a, sipai te hian mipuite nunna pawh an hlut lem lo va, hetianga van boruak atanga beihpui an rawn thlak chiam a, bomb leh silai hlawm tak tak hmanga an rawn kah chiam hnuah hian Arakan Army te chuan helai base hi an la thei ta tho a, tichuan nimin January ni sawmthumah khan Ian Base hi tia Myanmar Military Council sipai za sawm hnih vel an awmna hmun chu venhim tumin theih tawp an rawn chhuah a, helai hmuna Myanmar sipai junta awm hote hi tanpuina turin ralthuam chi hrang hrang leh puakthei thil chi hrang hrangte Thlawna hmangin an rawn thlak teuh mai a, heti lai hian Arakan Army te chuan niminah khan helai hmun hi an beih tan hun tur a ni a, tichuan beihzui nghalin sipai ten an hman tur thlawna atanga Myanmar Military Council ten supply an rawn pek ralthuam chi hrang hrang te chu Arakan Army te hian an chhuhsak a ni tih an puang zar a, military equipment chi hrang hrang te, ralthuam lian leh hlawm tak tak te chu

Hun rei lo tea helai hmun hi a za vaiin kan controlna hnuaiah kan dah dawn a, Junta hote ṭan hmun hi a ṭha vak lo a, keini Arakan Army te dinhmun lam erawh hi chu a ṭha a, hun rei lo tea kan la fel thuai dawn a ni, an ti bawk. Arakan Army ten Myanmar sipaite kut aṭanga ralthuam chi hrang hrang an rukchhuah te hi video-a kan rawn tarlan te hi a ni a, a pui tham hle a, Puakthei thil chi hrang hrang te, mortar leh silai chi hrang hrang pawh an chhusak hnem thaw khat hle a ni. Myanmar military thlawptu thenkhat te pawhin Military Council leader, dictator Ming Aung Hlaing hi a tlawm dawn nia an hriat avangin Voice of America chuan report an pek danin nizan lampangah khan Sanphi Development Party, Sanphi Tatmadaw an tih bawk te chuan vawiin January hnisam thumah hian Dictatorship do dala tangrual pawl te ke pen ruala ke pen ve turin mipui sipai tangrual pawl te chu kan zawm ve dawn a ni tiin an puang zar ve ta a ni. Kan hriatthiam awlsam dan tur chuan Myanmar sipai te hi Myanmar Military Council Force tia sawi an ni a, thenkhatah chuan Junta tia sawi an ni bawk a, Tatmadaw tia sawi an awm bawk a, an vai hian Myanmar sipai te tiin han sawi tai la, a sawifiah dan awlsam ber chu a ni awm e. Anmahni hi Shan State-a Shan State Development Party te an ni a, Shan State Army, SSA, tiin sawi an ni bawk a, an thu chhuah chuan Myanmar military te hian sum leh pai lamah harsatna an tawk mek a, an economy tlahniam zel avang hian Dik lo taka sumpai punna leh sum thianghlim lo online hmanga an siamna, online money fraud activities, pawh a tam hle tawh a, hei vang hian Myanmar ram chhung hi nasa takin a tlu chhi a, Myanmar ram siam tha leh a, a bul atanga tung ding leh tur hian mipui sipai tangrual pawl te, Myanmar Military Council dodaltu piang te chu Kan thawhpui anga an ke pen rualin kan pen ve zel tawh dawn a ni, an ti bawk. Nikum October ni sarih atang khan Myanmar sipaite lakah hian nasa taka che a, anmahni hmunhma te chhuhsaka beihpui thlakna chu kalpui tan tura puan a ni a. National Unity Government-in he thu a puan hi Operation hming atan hian a ni leh thla hmangin Tent twenty seven Operation chu an kalpui ta a, Tichuan tun thleng hian hmasawn zelin Shan State lampangah phei chuan military ten thuneihna an neihna hmun hi a awm meuh tawh lo a ni. Heng Shan State Army Tatmadaw ten an awp chin riat chhungah hian ISP ten report an pek dan chuan Battalion riat vel Myanmar sipai hi an awm sa tawh a, tichuan Battalion sawmthum vel zet te thawn luh belh a ni leh bawk a. Heng ho zawng zawng hian mipui sipai te thlawp an duh ta niin a hriat a, mahse mipui sipai lampang leh National Unity Government lampang hian an thuchhuah chungchangah hian thutlukna mumal tak an la siam lo nge? Tangrual pawl sipaite ah hian an lo pawm dawn em tih hi chhanletna engmah an neih hriat a la ni rih lo a, An hma zawna Myanmar sipai awmte chu an bei mawlh mawlh a ni deuh ber mai a. January ni sawmhnih leh pariat tun kar Sunday kal ta ah khan Myanmar sipai te leh Pao National Liberation Army, PNLA, te chu nasa takin Sisai City inchuin an inkap a, inkah tawnna lian tak mai helai hmunah hian a thleng a. Mahse khawpui pumpui hi PNLA te chuan an control-na hnuaiah an dah thei ta a ni tih an puangzar ve leh ta bawk a ni. Hetianga mipui sipai ten hma an sawn mek zel avang hian kan rawn report tawh angin Regional Military Headquarters hmun hrang hrang atangin beipui thlakna an nei a, hengah te hian mipuite dimlo takin an bei chhunzawm zel a, Van boruak atanga bomb an thlak te chuan mipui te tana chhiatna rapthlak tak tak mai a thlen a. Tichuan Myanmar sipai Northeast Military Headquarters ramkah beisha mi te chuan Lashu khawpui chhungah hian bomb tipuak in an rawn bei ta chiam mai a, car te, motorcycle te, Vehicle chi hrang hrang te tih chhiat a ni a, hetianga bomb hmanga an rawn beihna hmun pakhat hi civilian pawisailo te an awmna hmun motorcycle an zawrhna hmun a ni a, mahse vannei thlak takin lirthei te hi chhe nual mah sela mihring nunna chan leh hliam tuar an awm lo hlauh a, heti rual hian Lasu khawpuia tho hian Rangka chak tlereuh chi hrang hrang han zawrhna hmun chu Bay a ni bawk a, helai hmun ai rawh hi chuan mipui ten chhiatna an tawk a, dawr nghaktu mi sawm leh pahnihin hliam an tawrh phah a ni. Lasur khawpui in chu a inbeihna vang hian mipui ten tuar hle mah sela mipui sipai ten hma an sawn chho mek zel a, heti lai hian Myanmar Military Council te chuan Myanmar sipai tam zawk Lasur city ah hian an chhawp lut a, Kan sawihtawngin Myanmar Military Council ten Northeast Military Headquarters an dahna hmun a ni a, hei bakah hian an state chhunga Myanmar Police Station lian ber dawt tu awmna hmun a ni bawk a ni. Lasu khawpui chhungah hian Myanmar sipaite hi dah luh belh zel an nih na chhan chu Tangrawal pawl mipui sipai lampangin Operation ten twenty seven chu kalpui mek a nih vangin He khawpui ven him hi an thil tum ber a ni a, mahse mipui sipai ten an target a an beih tawh hi khawi hmunah mah Myanmar sipai junta ho te hian an base lian tak tak pawh ni sela ven him theih tak tak an nei lo a, Shan state a mipui sipai tangrual pawl Three Brotherhood Alliance te chuan nikum October thla atanga Myanmar sipai ho te laka beihpuiin thlak tan tir atang khan Khawpui sawmthum leh paruk chu an la tawh a, heng khawpui sawmthum paruk zinga sawm leh pasarih te hi Northern Shan State lampanga khawpui te an ni tiin an puangzar bawk a ni. Heti lai hian Myanmar military ten sawrkar paih thla military ku a thlen hma NDL party leh sawrkar hruaitunu ber Aung San Suu Kyi leh a unaupa Aung San U Te chenna in Vietnam bar sawmnga leh pali na chu anmahni in leh lo ni a, kum tam tak chhung an lo chenna hmun ni mah se la, Myanmar Military Council te chuan March ni sawmhnih ah hian auction in an lilam dawn a ni tih an puangzar ta a ni. Mahse, lilamna chhangtu tur te hi bithliah bik an awm a, Myanmar mipui pawh ni se la, chung zingah Myanmar Military Council hnuaia inziak lut affiliate te chauhin an chhang thei dawn a ni tiin an puangzar bawk. RFA-in report an pek dan chuan he in hi lilam ni mahsela mipui sipaiten hnehna an chana dictator rorelna paih thla a, mipuiten sorkarna an lak let a, mipui sorkar din a nih vel leh tu pawhin engzat pawhin lo lei tawh mahsela A neitu pangngai hnena pek let leh ngei a nih an rin thu an sawi bawk. Heti lai hian Irrawaddy News chuan report an pek danin zan khawvawt leh thim chhah tak mai hnuaia mumang rapthlak tak ang maiin Myanmar sipai te chu an rawn inlan thut a, Ayeywardy Region chhunga Kangin Township-a air strike an rawn nei vak mai a, mahse mipui sipai strike team te chuan an bei let zui ve nghal a, Military Council Administration hnuaia an vehicle chi hrang hrang te chu tam tak tihchhiat sak a ni ta a ni. Heng inbeihna kan sawi hmun hrang hrangah hian Myanmar sipai te hian mipui te chhiatna pawh pawisa lo a an chet zel avangin mipui tam tak hmun him lam pana ral tlan an awm belh mek zel a, Myanmar military te hian van boruak atanga inbeihna hi an uar em avangin Trangrual sipai, mipui sipai te chuan inhum himna hmun nei mahsela, mipui te tan hian himna hmun tak tak a awm lo vangin hmasawn mekna karah harsatna an la tawk mek zel a ni tiin Dirawadi chuan an report a ni. Heti lai hian National Unity Government chungchangah thutlukna siam a ni a, Revolutionary group hrang hrangte chuan thuchhuah an siam zui nghal a, mipui sorkar din tumtu National Unity Government, NUG, chu thil inthlak thleng hun chhung hun pawimawh tak mai transition period bikah hian military dictatorship hriata Federal Democratic Union dina Thuneihna kengtlang zel turin an pawm a ni tih thuchhuah siamin an puang zar leh ta a. He thu hi National Unity Government pawhin thuchhuah siamin an puang zar ve bawk a, revolutionary group hrang hrang zinga Karenni National Development Party, KNPP, te, Karen National Union, KNU, te, Chin National Federation, CNF, te an tel a ni tiin an report bawk. An thu chhuah hian National Unity Government-a leader te chu kum sanghnih sawmhnih election-ah khan mipuiten thuneihna chang tura an duh taka an thlantlin te zing a mi an ni a. Mahse National Unity Government te hian kum sanghnih pariat a Myanmar Constitution dungzui-a rorelna kalpui lovin, Constitution siam tha a, Revolution leh System hrang hrang te chu thlak danglam turin Federal Democracy Constitution Drafting Process chu kalpui turin han beisei thu han sawi lang bawk a ni. Mipui sipai pawl hrang hrang ti mai la Revolutionary Group hrang hrang te leh National Unity Government, NUG, te hian vawiin January ni sawmthum leh pakhat ah hian he thu hi an puang zar a ni tiin Mizima, Burmese, chuan an report a ni. Myanmar tual chhungbuaina Spring Revolution hi a hmawr bawk a hnai deuh tawh nge? Khawvel media lian te pawhin buaitirh lai ang mai khan an ngaihven thar leh ta hle a, Myanmar sipai ten mipuite dimna nei miah lo a van boruak atanga Air strike neia mipuite tana harsatna lian tak tak an siamsak reng avang hian Myanmar military ten thlawna fuel an hman thin ta chu an hman thei tawh lohna turin UN Human Right Watch leh Amnesty International te chuan thu chhuah an siam a, khawvel ram hrang hrang ten thlawna fuel hi Myanmar military council hnenah hian pe tawh loh a block turin ngenna an ti chhuak ve bawk a ni. Kum sanghnih sawmhnih pakhat February thla a military coup a thlen atang khan kum thum dawn mai a ni ta a, Al Jazeera chuan vawiina update an neih dan chuan Myanmar anti-coup force hrang hrang te chuan hnehna victory chang tur hian General lakah hian thui takin hmasawnna an nei a, hnehna an chan hun tur chu an hnaih tial tial a, nikum October thla tawp atanga. General Min Aung Hlaing deuh dal zawnga a sipai te laka Major Offensive an kalpui tan atang phei kha chuan nasa takin hma an sawn chho mek zel a, hlawhtlinna tam tak an hmu tawh bawk a. National Unity Government-a Acting President nihna chelh mek tu Duala Sila chuan online hmangin Myanmar ram chhunga a awmna hmun an thupsak atangin Al Jazeera-in an zawhna te a chhang a. Kum thum hnuah hian Spring Revolution chu A hma zawng zawng ai khan nasa takin a chak tawh zawk a, dan lo a thuneihna leh rorelna inbeltu criminal military te hian engtikah mah mipuite beiseina hi an ti keh che dawn lova, mipui zawng zawng te nena hnehna kan chan hun tur chu kan hnaih hle tawh zawk a ni, a ti. Military te chuan hun kal tawh zawng zawng leh tun thleng hian an power chu dik lo takin an exercise in an hmang a, an rorelna duh lova peaceful protester te chu nasa takin an ngaisa a, rawng taka thah teh an ni bawk a, heng zawng zawng chhan letna hi kan la pe dawn a ni, a ti bawk. Al Jazeera chuan report an pek danin Myanmar-a military coup a thlen tan tir atanga vawiin thleng hian civilian nunna chan awm tawh zawng zawng hi an vaiin mi sangli zali sawmruk leh pariat an tling tawh a, politics nena inkaihnawia Myanmar military te dodal tuapuiin mipui pawisailo zinga mi mi sing hnih vel chu khunghran an ni tawh bawk a. United Nations Organization leh Human Right Group te chuan General Min Aung Hlaing chu serious taka dan pawh chhiatna neiin mipuite lakah nunrawn thlak takin a che a, mihring an nihna anga dikna an neih humanity chu nasa taka bawhchhiat a ni a, UN High Commissioner for Human Right Volker Turk chuan. He ram chhungah hian human right kehchhiatna nasa tak mai chu a thleng mek a. Military te chuan routine a nei ang maiin civilian te chu target an nei a, medical facilities leh school tam tak tihchhiat a ni tawh bawk a. Dan bawhchhiatna rapthlak tak tak mai Myanmar ram chhunga a thlen mek lai hian khawvel hian attention peiin helamah hian ngaihtuahna kan sen a tul a ni, a ti. Tichuan, tun dinhmuna mipuite tana chhiatna thlen nasa bertu Jet Fighter hmanga strike an nei thin chu tihtawp a ni theihna turin kan report tuang khan Amnesty International leh Human Right Watch te chuan vawiin khan international community te chuan Jet Fighter ten fuel an hman te chu khawiram atangmaha supply tawh lo turin ngenna an tichhuak ta a ni. Kan thiltihte hian hlimna a rawn thlen fo lo va, mahse tih loh chuan hlimna chu ban phakah a awm chuang lo a ni. Mihring nun innghahna bulpui chu beiseina hi a ni a, mi tu pawh a beiseina i lak bosak chuan ramsa i siam tihna a ni.